Konî ne ken Erê xwe hem dî çikên lawî. Natirsin. Hîn hemî herin xwe gelmî werbigirin. Paşî werin vê derwazê dê hîn hemî gihneyê ku dê li vêrê xirve bin. Çavê hewa jî li dewarê to bît û xwarinê bidenê û biparêzin heta ku ew dizivrin. Serçe vorêzdar. Ez çi tişta têna gehem. Boçîl demê pêşwaziya reftarek kir û demê zivrî reftareka dî kir. Boçî em daxwaz kirîne koçka serverê Misirê. Ew xeletî ji zêrevanê derwazê derkeft. Û ev mêhvandariya henê jî ji dilovanî û hejêkirin û fermana Serwerê Misirê ye bo mêhvandariya hewa. Erê Serwerê Misirê digel hemî kes a Husayê dilovan e? Xelkê Misirê gelek heşî û zersîfî dikin û ew dilovaniyê bi hemî kesa dibetin. Belê pa ew hemî kesa nada xas kete kûşkê. Hîn şên pisyarê şî bi xwe bikin, kanê ev çenda henê bo çi kiriye? Ez xwe nizanim.

Ew desthilatdariya nûker welatê dike. Belê, ew ê li berîka hemiya û pirax Malikî ve. Ew birayê min lawî ye. Hêşta bîra min baş li wî têt. Baştirîn birayê min e. Û ewî nehêle ew min bikujin.

û li hemî tişta de yê bi guman e. Ez ê dibînim hêşta ew ê ser fêla xwe maye û nehatiye guhartin. Wey xwedê! Kelexê we çend mezin ê diyar diket. Hêvî darim ewana Binyamên jî digel xwe îna bît. Ser û rîhê hindek ji wana bi carekî spî bûn. Esînor, tu bêjî eger ew min bînin ew dê min yasin? Xwe netirsîne. Tu ji wana hemya biçiktir bû û tu ji hemya fitirê hatiye guharîn û zêdebarî cil û bergên te. Kerem ken wer nejor. Hêviya min jî ew e.

Xudayê me Ez di çi hoşim çime ber singê wana Xwe eger ez niyasîm Bes xema bixwe Çimkî ew hemî birayet te ne ey pêxember Çi tişt rê nade Rasta û birayet min in belê pawana diya me bikujin Ez nizamnu ke çi dilê wa daye Ser vê çendê ra Min hindek rêkê di bo dane nû nabît ew min binyasin. Baş e bira ma çê nabît em zanîn kan bo çînay nevêrê. Erê hîn bêjin serwerê Misirê çi karê bi me heye? Me xeletiya kiriye em hatine vêrê. Ez hest pê dikem em yê ketîne di xefkekê de û derketin bûnî ne. Bero vajî. Ez hest bi aramiyê dikem û çi tiştê di xeletnayê ne ber çavê di min.

Ez bijim nûke ew gûman in ser vê mêhvandariyê. Û egerê hatina xwe bo vêrê nizanin, bêje wan eger ser werê Misirê ziyanek bo hewe viya ba, çi cara he netînane koçka xwe ve. Xwe netirsîne hêjayê min, yê piştrast be ji vê çendê. Hîm xêr hatin. Ez hîvîdar im mana hewelvêrê, nexweşiyê di rêka dîl û dirêja Ken'anê ji bî re habet û li ber hewe sivik ket. Em boçi înayi nevêrê? Serwerê Misirê çi kar di me heye? Bêguman ew kesê di me divê te mana siza bideyn, em wana nayîne koçgê. Belê serwerê Misirê kanê çi şûl bi hewe heye? Ew tu nêvê çendê dizanît. Tunê ez çê hatî me rast pardin, ez xizmeta hewa bikim. Mîmî Sabû ê keş nêzîktirîn hevalên serwerê Misrê û her xizmeteka hewa hebîtin dê bo hewa bi cihê înî timsîngekê berfire. Ez jî bi xêr hatina hewa dikim.

Cad û Eşîr, Neftalî û Zebolû çend dit hatîne guhorîn. Tu dê çi gel biret xwe key? Ewa zordoriyeke mezin mikir, geleka mezin bû. Ew zordariya wal mikirî mirov li dij min û neyarê xwe naket. Mafê min ez sizayekê mezin dan me ber wa. Belê pa min ew êt aza kirîn. Her şû demê wa ez firotîm wek bendek me ew aza kirin.

Kuçko Fîr'ewnîyet Misrê cê hatin û çûna xwedawende û kesêd mazinêd Misrê bû. Belê panûke berê xwe bidê çi kesê lê tên û çin. Evel vêrê çi diken? Ez bêjim ew mêvanên cenabê Yûzersîfê zanan e.

Tu dibînî çiyê bi lez dixwin. Ez bijim nexweşiya û birsel Kenanê geleka mezina lewa ewa ev rêka dirêja daye ber xwe. Eger birsatiya wan tavî ra dey bît, panûke xêzan û zarokê tu hat çaane. Eve çi toz û tevnema ye bi vara ve. Ev ciheyê bûye mala tevin pîrka. Wekî tevnê dilê min e. Î sar û tarî û gelek berz e. Cihekê berda ye. Hizira min navê Tewethêd. Yê tmayne li hizira min. Belê baes nûke nizanim ka kîş nav bo kîş peykerî zivrîtin nemane li hizra min. Horês! Ço nema li hizra min. Tiya! Şîxalo eno pîs! Mifto! Miftîs!

Erê Amûl kî veye? Amûl! Tu zanî ez çend egeriyam heta min tu dîtî? Berî nûke baş min zanî ka tu li kî veyî. Ez hatme vêre û Û min bo te sema dikir. Erê bêje min bo çi heta vî demî tu yê rawistiyayî. Ma te nedî çawa yû zersîfî peykerê te yê ji hemî ya mezintir li axê de te çawa xwe bêdeng kiriye ha? Zêd beramber xudayê Yûsivî xwe bi çemînê û kirnoşê bû bey. Nebez kirnoşê divê dikevî jê.